Il-ħobż tih min jaf jieklu, hekk jgħid il-Malti, u min jaf jiekol il-ħobż aktar min-nies ta' dan ir-raħal, mill-furnara. Għaliex illum qegħdin f'post fejn hawn diversi furnara u jiena lestejt, ilni minn sbieħ il-lejl, nlesti l-ħobż, ħalli n-nies, wara li jmorru l-quddies, jekk għad hemm min għad imur, jew inkella jqum filgħodu jbakkar, jgħaddi xi gazzetta u mbagħad ħobża għall-pranz ta' nofsinhar, Ikollhom xi naqax jieklu, mhux hekk? Iżda qabel ma ġew l-ifran hawnhekk f'dan ir-raħal, dejjem skont il-kitbiet ta' żmien il-Kavallieri, kien hawn l-aktar nies deformati bla gost u koroh. Anzi, skont il-kittieb Abela, hawnhekk kien hawn nies bla kulur, Nixtieq inkun naf x'kulur kellhom. Teħdux għalikom, ta' ġifieri mhux jien qed ngħid, qed nikkwota biss. Dan kollu minħabba li hawnhekk hawn il-wied il-kbir, allura kien jgħaddi l-ħmieġ kollu sal-Marsa minn dal-wied. U minħabba l-intejjen li kien ikun hawn kienu jiġu l-aktar nies li huma foqra. Iżda mbagħad bdew jiġu l-ifran u r-raħal intala' kollu furnara, jaqdi lin-nies tal-belt u l-kavallieri. U tant kotor ir-raħal li l-furnara bdew jixirfu rashom 'il barra u riedu jieħdu d-drittijiet tagħhom, tant li fl-1780 għamlu strajk, aktarx l-ewwel azzjoni industrijali tal-furnara, għaliex ma ridux jaqdu lin-nies tas-suq tal-belt. U l-Gran Mastru De Rohan qabżitlu għiex irrah hekk, qalhom xi ġifieri, ma ttunix il-ħobża ta' kuljum. Din anki fit-talba tal-Missierna nsibuha, Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, u mbagħad tiġu intom il-furnara u ma tridux taħbu l-ħobż. U sitta minn dawk it-tlettax li għamlu dal-istrajk weħlu ġimgħa ħabs. Xejn xejn. Ejja naħseb minn baħtu fejn ġejna llum u ejja ħa nkomplu mal-ġimgħa li għaddiet mir-raħal ta' Ħal Qormi. Ħa naraw x'ħa joffrilna. Hemm hu, daqqu nofsinhar. Ħa nitlaq u ħa mmur norqod. Aħna mhux hekk jgħidulna, sa nofsinhar irġiel? Ħaqni, Ilni lejl sħiħ għaddej, mhux hekk? Ħal-qormi minn żminijiet antiki ferm kien marbut mal-produzzjoni tal-ħobż u għall-ammont ta' fran u furnara li jħaddar. Sabiex wieħed seta' jagħmel il-ħobż, naturalment kellu bżonn l-igredjenti kollha, speċjalment it-tqiq. Fi żmien il-Kavallieri, it-tqiq kien jiġi importat minn barra, b'mod partikolari mill-gżira qariba ta' Sqallija. U għalhekk kienu laħqu ftehim għal tali importazzjoni. Iżda minħabba li l-prezz ta' tqiq ma kienx wieħed stabbli, iżda jiġi determinat skont il-produzzjoni ta' tqiq li jkun disponibbli u anki għal fatt li pajjiżna kien qed joktor u rid aktar kwantità ta' dan il-prodott, ġi deċiż li nippruvaw infendu għal rasna. Dan ukoll kien se jnaqqas l-infiq tal-produzzjoni u d-dejn ma' sqallija li beda jakkumula ma' żmien. Għal daqstan dew jimnew l-imtieħen tar-riħ għal produzzjoni ta' tqieq. L-imtieħen kien kollhom il-loħ li jitqabdu mal-makkinarju li kien hemm mat-tambur fuq ġewwa bil-mekkaniżmu għat-tħin. Il-parti t'isfel kienet isservi ta' residenza għall-familja tat-taħħan u n-nies kienu jiġu jixtru direttament it-tqiq mill-mitħna. Il-kostruzzjoni tal-imtieħen tar-riħ madwar Malta kien investiment tajjeb ħafna, tant li l-kavallieri kienu jorbtu fondazzjonijiet apposta biex imexxu il-profitti li kienu jiġu akkumulati fi proġetti oħra. Fal-qormi Ukoll inbniet mitħna tar-riħ għal din il-produzzjoni mill-Fondazzjoni Cotoner fl-1682. Din il-mitħna hija magħrufa bħala il-mitħna tal-erwieħ. Dan l-isem ġie mogħti għal ħabta tal-1830 mill-familja tat-taħħan Ġan Patist Sammut. Għaliex dawn kienu jgħidu li fil-għaxija, waqt li huma jkunu qed jitħnu, Kienu jaraw pellegrinaġġ ta' erwieħ għaddejjin, jinżlu n-niżla u jiksru lejn iċ-ċimiterju tal-infetti. Jista' jkun li din kienet lajja mill-familja nnifisha eh, sabiex ma jkunx hemm kompetizzjoni ta' produzzjoni simili fl-akwati eh, minħabba li fl-1838 il-gvern neħħa il-monopolju li kellu fuq l-imtieħen. Kelmitna hija magħrufa wkoll bħala ta' Pampalaw. Aktar tard, din il-mitna ma baqgħetx fl-użu oriġinali tagħha għaliex malli waslu l-Ingliżi, il-makkinarju nbidel f'wieħed aktar teknoloġiku. U ma' żmien din il-produzzjoni antikwata inqatet għal kollox. Għalhekk, il-mitna bdiet tintuża biss bħala residenza. U aktarx id-dubbat il-laqam ta' xi ħadd li kien joqgħod fiha hemm laqam dan il-mod Il-Pampalaw. Illum din il-mitna tinsab taħt it-tmexxija tal-Kunsill Lokali ta' Ħal Qormi. Nisperaw il quddiem terġa' tieħu r-ruħ u forsi tingħata lil min jista' jutilizzaha b'mod differenti, anki bħala residenza. Under pressure. Wasalna issa għal parti relġuża tar-raħal. U jkollna nibdew mill-antiknet, allura ma nistax ma semmux lil San Ġorġ Martri. Għal dak minnkom li ma jafux minn kien San Ġorġ, dan kien raġel. Naħseb mill-isem indunajtu. U li kien soldat Grek mill-Kappadoċja. Ħafna jafuh bħala Ġorġ ta' Lidda. Dan San Ġorġ ġie maqtul fis-sena 303 għaliex ma ridx jiċħad il-fidi nisranija tiegħu. U allura minn hemm baqa' magħruf bħala San Ġorġ il-megalo martri, iġifieri martri kbir. Jaf kien fih tifel meta qatluh. Ma' San Ġorġ hemm marbuta leġġenda li ħafna mill-qriema jafu, kemm jemnuha ma nafx. Skont il-leġenda dan San Ġorġ eh, meta kien soldat kien sema li hemm prinċipessa maħtufa minn dragon sabiex joqtola. U allura Ġorġ biqlu bija li ma bħala rikeb żiemel u mar jiġri fuq il-dragon. Prova jikkalmah u jimmansaħ mill-li seta, tefalu biċċa laħam tal-friża. U malli ra li dan ikkalma qabad ix-xabla tiegħu taħt daqtej tajba ta' xabla u qatlu. U malli ra li dragun ma tħarrikx, mar u salva l-prinċipessa. X'sar mill-prinċipessa ma nafux. Imma li naf żgur u li minn dakinhar San Ġorġ baqa' dejjem impitter fuq żiemel bid-dragun taħtu. O San Ġorġ, biż-żiemel u bil-leġġenda ta' dragun b'kollox daħal anki fil-wied ta' l-qormi. F'Malta, il-knisja prinċipali kienet dik tal-Katidral tal-Imdina li bniet fis-sena 58 wara Kristu, meta ġie San Pawl iżurna qalb Tala u Malta. U fl-istess perjodu kien hawn mibni wkoll is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Imbagħad ġew l-Għarab u l-bini tal-knejjes waqaf għal kollox. Sakemm ħlisna minnhom u ġil kontiru ġieru sabiex jarġa' jolli il-fidi nisranija għaw Malta. Tantu hekk li meta ġi l-Isqof Dużina li kien mibgħut propju mill-Papa Gregorju 13 minħabba d-disgwid li kien hawn bejn il-Gran Mastru Lakassier u l-Isqof ta' Malta Rojas, żar 469 knisja u għamel rapport għal kull waħda minnhom. Kellu x'jikteb eh? L-iktar parroċċa antika wara dik tal-Katidral hija dik ta' San Lawrenz tal-Birgu li bniet fis-sena 1090. U fl-istess perjodu inbnew ukoll tmien viċi parroċċi sabiex ikunu jistgħu isostnu il-fidi reliġjuża tal-komunità Maltija li dejjem kienet qed tikber. Aktar tard, fl-1436, l-Isqof de Mello ollilhom it-titlu għal parroċċi awtonomi, waħda minnhom tkun propju dik iddedikata lil San Ġorġ Megalomartri ta' Kazal Kurmi. Jew Ħal Qormi. il-Knisja ta' San Ġorġ hija waħda mill-eqdem knejjes u parroċċi li hawn f'pajjiżna. U li bis-saħħa tal-kappillan Dun Ġulju Lombardi, fl-1456, din ġiet imkabbra fid-daqs tagħha sabiex isservi aktar lill-parruċċani fidili tal-komunità. Dan kollu qiegħed imniżżel fi skrizzjoni bil-Latin li hemm fuq il-ħaj tagħha. Fil-vista li għamel Monsinjur Pietru Duzina fl-1575, huwa sab li f'ħal-qormi biss kien hemm madwar 16 knisja b'sitta oħra li kienu jinsabu fil-limiti tiegħu. Wieħed irid jiftakar li fi żmien il-konfini ta' Ħal Qormi kien ħafna ikbar milli nafu llum. Fl-1584, il-knisja parrokkjali reġgħet ġiet imtellgħa grazzi għall-ġbir tad-devoti tal-inħawi li xtaqu li jkollhom knisja isbaħ u aktar adattata. Madankollu, il-koppla l-kbira li għandha ttellgħet iktar tard, fl-1684 fuq id-disinn tal-perit magħruf Lorenzo Gafà. Il-knisja ddedikata lil San Ġorġ Martri ġiet ikkonsagrata solennement mill-Isqof Alpheran de Bussan fis-sitta ta' Mejju tal-1731. Maż-żmien, saru diversi bidliet f'din il-knisja bil-għan li tikber u tisbiħ, fosthom fl-2001 bit-tberik tal-qampina l-ġdida bl-isem ta' Georgia? Din il-knisja li ġa kienet intella fil-grad ta' arċimatriċi, peress li minna ħarġu diversi parroċċi oħra, reġgħet ħadet titlu ieħor u ġiet mollija għad-dinjità arċipretali bl-approvazzjoni tas-Sagra Kongregazzjoni tal-Konċilju Nhar it-30 t'April tal-1953. Il-kwadru ewlieni sar minn Mattia Preti u juri il-martirju ta' San Ġorġ, filwaqt li fl-isfond tidher il-leġġenda tal-qaddis b'San Ġorġ żagħżugħ riekeb żiemel fil-mument li kien se joqtol lid-dragun biex isalva lill-prinċipessa. Preti aktarx wettaq l-aħħar xogħlijiet tiegħu f'din il-knisja. Flimkien ma' dan il-kwadru Hemm ukoll pittura tal-Missier Etern li ġiet imwettqa wkoll minn preti. Il-vara titulari ta' San Ġorġ saret mill-iskultur minn Ħal Qormi Pietro Felici fl-1738 u ħarġet għall-ewwel darba fl-1741. F'din il-parroċċa għadha sseħħ it-tradizzjoni li ta' kull sena tiġi ċċelebrata purċissjoni b'wiegħda fil-Ħadd tal-Pentekoste sal-knisja tal-ħlas. Fl-1813 kien hawn il-marda qerrieda tal-pesta li ħadet diversi ħajjiet, pandemija kbira minħabba l-ħmiġ li kien hawn. Somma, kollha tafu xi tfisser pandemija xilkom tisimgħu mhux ħażin. Epidemija marda li tolqod diversi nies f'diversi pajjiżi. Somma, dwar dan u dwar il-pesta nitkellmu aktar tard. Għax li qrima laqtithom sew, eh? Tantu hekk li bdew jitolbu lil wieħed mill-qaddisin protetturi kontra l-marda tal-pesta, San Bastjan, U tal-buħi ngħid, fir-raħal kien hawn diġà kappella ddedikata l-istess qaddis il San Bastjan, kappella antika li tissemma fir-rapport ta' Monsinjur Dusina fejn jgħid ukoll ma kinitx indokrata sew kif inhu xieraq. Allora Bastjanu kien diġà mitla mar-raħal u mar-raħala wara li l-pesta ddiet in-nies li baqgħu ħajjin, naturalment għax l-oħrajn kienu diġà mitforin taħt trap, Tellgħu statwa ta' San Bastjan fil-pjazza sabiex tidher minn kulħadd bħala ringrazzjament li għadda kollox buċċ il-ġejt. Iżda ma tantx damet tidere, għax aktar ma bdiet tikber il-popolazzjoni, aktar beda jikber il-bini madwara. San Bastjan, eh, meta ma stax jara eh, l-orizzont, ma baqax ferħan, eh, u biex ma jibqaw xurtaw u jibqa jipproteġihom kontra il-mart bħal pesta, in-nies tar-raħal iddeċidew li tellaw knisja għad unur San Bastjan. Fl-1873 kien hemm ċertu wieħed Mikelanġ Azzopardi li dan talab l-isqof biex jibni knisja ikbar mill-kappella li kien hemm. L-Isqof aċċetta l-proposta biex forsi Monsinjur Dusina ma jibqax jgħid li kien il-kappella kienet mitluqa u mwarba. Ix-xogħol beda mill-istess Mikelanġ u ħatnu Kola fl-1880 taħt il-kappillan Dun Alwiċ Ellul. Mela nisimgħu din. Mela fil-post fejn għażlu fl-art biex timbena l-knisja kien hemm ħanut ta' ċertujiet masu farruġa. Eh, dan ħanut kien ilu hemm żmien għomor. Daw talbuh sabiex kunu jistgħu jixtru l-ħanut u jwaqqgħuh biex tinbena il-knisja minn floku. Iżda mażu kellu rasu ibsa u ma rridx jaf. Allura x'għamlu? Stennew jidlam, marru kiss in kiss u ħattewlu l-ħanut fradda ta' salib. Wara ħalsuh, naturalment, eżda masu miskin spiċċa unemployed mill-lum għall-għada. Il-knisja damet ftit biex timbena għaliex flus ma kienx hemm biex imbagħad tlestiet u tbirket minn Monsinjur Giuseppe Merċiqa fl-1890. L-isqof Mauro Caruana fl-1918 olla it-titlu tagħha għall-parroċċa sussidjarja, jiġifieri xorta waħda taqa' taħt il-patroċinju tal-parroċċa ta' San Ġorġ. Sabiex fil-25 ta' Ottubru tal-1935 il-Knisja ta' San Bastjan ġiet iddikjarata parroċċa indipendenti u kollha ferħu viva San Bastjan bdew jgħidu u jġildu Kontra ta' San Ġorġ. Wara li l-knisja ta' San Sebastjan laħqet parroċċa, Bdiet tinħass il-ħtieġa li knisja eżistenti titkabbar ħalli sservi aktar lid-devoti tal-inħawi. Il-kappillan Alwiġ Psaila, li ħabrek ħafna sabiex din il-ħolma ta' residenti Bastjaniżi issir realtà, irnexxielu jikseb art mingħand il-Gvern bil-kuntratt li sar f'Jannar tal-1939. Il-Perit Imqabbad Kien Annetto Mifsud Ellul li ppreżenta l-pjanti li ġew disinjati minn Arthur Zammit. Minħabba l-gwerra, il-bini ta' din il-knisja ma stax jibda u wara l-gwerra spiċċat tqedet l-ewwel ġebla mill-Arċisqof Gonzi fis-27 ta' Jannar tal-1946. Il-bini tal-knisja beda miexi b'pass kajman ħafna, bil-ġebel użat jinqata' direttament mill-lok tal-bini. Ma l kripta ġiet imsaqfa, saret l-ewwel qudiesa fil-Knisja l-ġdida fil-15 ta' Frar tal-1948. Minħabba dan id-dewmien u anki sabiex jitnaqsu l-ispejjeż, ġie deċiż li minbarra l-ġebla Maltija tal-Franka, jintuża wkoll il-konkrit. Issa x-xogħol beda miexi ġmielu u ġie magħmul fi żmien tliet xhur biss, minn Diċembru tal-1977 sa Frar tal-1978. Il-bini tal-koppla ġie mibdi fix-xahar ta' wara. U wara ħafna xogħol, fit-19 ta' Ottubru tal-1980, tqiegħed u tbierek is-salib fuq il-koppla. Il-berik solenni ta' din il-knisja sar mill-Arċisqof Ġużeppi Merċieqa u nhar 19 ta' Jannar tal-1986 ikkonsagra. L-istatwa titulari inħadmet mill-iskultur George Borg mill-Belt Valletta. u nġibed fir-raħal fid-9 ta' Lulju tal-1944 wara li l-Kappillan Psaila avviċina lilu u lil skultur ieħor, Vincent Tapap, sabiex jagħmlu abbozz għal din l-istatwa tal-injam. Minn fost it-tnejn, il-Kumitat tal-Parroċċa għażel l-abbozz ta' Ġorġ u ġie kummissjonat biex iwettaq l-istatwa fi żmien 8 xhur bis-somma ta' 160 sterlina ekwivalenti

Fit-28 ta' Marzu tal-1813 daħal fil-port ta' Malta il-vapur San Nikola minn Lixandra, post li kien diġà laqtitu il-pesta. L-awtoritajiet Ingliżi li kienu fil-ħakma dak iż-żmien eh, daqqithom il-qampina mal-ewwel u kienu lesti għalihom. Żewġ baħħara li kienu propju fuq il-vapur kienu diġà bdew jħossu s-sintomi ta' dil-marda u wieħed minnhom spiċċa miet abbord u ntefa' fil-baħar għal falħut sabiex jagħmel naqas spazju fuq il-vapur. Malli waslu fil-port, eh, qabduhom u tefgħahom kwarantina ġol-bini tal-Lazzaret il-bot min-nies. Fi żmien ġimgħa, anki l-kaptan u baħri ieħor spiċċaw mietu bil-marda tal-pesta. Avolja ħadu l-prekawzjonijiet kollha xorta waħda il-pesta infirxet fil-gżejjer Maltin. Bdiet minn ħanu ta' wieħed skarpan fil-Belt Valletta. Li għalkemm kien jinħeba wara dil-professjoni ma kien skarpan xejn għaliex kien ibbieħ il-merċa bil-kontrabandu. Mela xinu? Mela dan għaref aktarx li kien qabad u mar jisraq l-oġġetti minn fuq il-vapur San Nikola li kien għadu kif daħal. U l-oġġetti naturalment kienu wkoll infettati bil-marda. U spiċċaw mardu kemm u u familtu kollha. U anki dawk il-persuni li xtraw xi oġġett bil-kontrabandu minn għandu. Kemm ilna ngħidu, dil-marda nfirxet ma' Malta kollha. U l-awtoritajiet bdew jaraw x'jagħmlu sabiex ma tkomplix għaddejja l-imxija. Żgur li tallimtuha dil-kelma daqs kemm ilkom tisimgħu fuq il-COVID-19. U l-istess kif qed jagħmlu llum il-ġurnata, anki dak iż-żmien Talbu lin-nies sabiex ma joħorġux mid-dar. Mhux talli hekk, talli lil dawk l-infettati jibdew jagħtuhom mediċina, xi tip ta' anestezija jew l-oppju, sabiex imutu malajr u ma jkomplux ixerdu l-mart u jinfettaw il-ħaddieħor, eh, eh, ma kellhomx kura. L-aktar impjiegi mfittex bla dubju kien dak tad-deffin. Għaliex kien mitlub mill-gvern sabiex idur it-toroq tal-madwar u jara flima dar jista' jsib il-katavru ġdid. U tajdu li allura ma da kollu ħal-qor miex għandu x'jaqsam. Għax, fifti ċur il-marda bdiet tispiċċa, bdiet batti, ħlief fir-raħal ta' ħal-qormi. Għax in-nies kienu stinati u wisq rashom iebsa, ma ridux jafu li joqogħdu ġewwa d-dar u rridu bilfors joħorġu. U allura l-gvern qabżitlu u ġalhom joqogħdu kwarantina obbligatorja ġod-dar tagħhom. Mhux tal-li hekk, tal-li dawwarhom bħaj doblu u bis-suldati skerati, bi żgur ma joħorġux mir-raħal. U tafu li anki għawdex spiċċat inħakmet mill-pesta? Grazzi għal għaref ieħor minħal ormi, ċertu Angelo Galen. Li dan kien qabad kaxxa xi affarijiet, oġġetti u tellaħħa ġo għawdex. Bil-kaxxa kienet infettata bil-marda tal-pesta. U miet jumej wara, it-tifla tiegħu mietet sitt ijiem wara u għaw dex tħalla jibla dil-kanna tal-pesta minħabba fih. Għalhekk kuti talmu mill-istorja. U meta jgħidulna xi ħaġa l-awtoritajiet tkunu stinati u għabduhom ib Bqgħu f'darkom u toħorġux! Bħal qormi nsibu numru kbir ta' knejjes oħra u kappelli li ġew mibnija matul iż-żmien u li ħafna minnhom għadhom attivi sal-lum. Fost dawn insibu numru kbir iddedikati lil Madonna, bħas-santwarju tal-Madonna tal-Ħlas li semmejna aktar qabel, li aktarx Inbena lejn l-aħħar tas-seklu ħmistax. Il-kappella ta' Santa Marija tal-Blat, li bniet fis-seklu 16 u hija msemmija wkoll fir-rapport li ħejja Monsinjur Dużina. Il-kappella ta' Santa Marija ta' Qrejċa, iddedikata li tluħ is-sema ta' Marija, aktarx mibnija fis-seklu 16 u msemmija wkoll fir-rapport ta' Dużina il-kappella tal-Madonna tal-Unzjata, bl-ewwel knisja timbena fil-bidu tas-seklu 16 u reġgħet ittellgħet wara l ġiet ipprofanata fl-1663. Il-kappella tal-Vitorja li ttellgħet flok knejjes oħra antiki li ġew profanati fl-1650, iddedikata lit-twelid tal-Madonna, magħrufa wkoll bħala tal-Fuqqanija. fost oħrajn. Il-laħwin għax hemm, għax kulħadd iħobbha u jitlob għal il-Madonna kif sewwa u xieraq. U apparti dawn, hemm ukoll il-Madonna tad-Duluri u tar-Rużarju li ma semmejniex. Oniċeċ, eh, kemm trid! Żgur li wara li ġralhom bil-pesta riedu jkunu b'seba' mitt għajn u minn tal-ewwel sabiex jiskansaw marda simili. U kellhom raġun, eh? Għax issa tfaċċa il-Covid 19. U ħa ngħidilkom, eh, ta' min jekk għadkom biċ-ċans tiġu ftit lejh għall-Qormi għax hawnhekk safe żgur, għax bl-Qaddisin kollha jirnexxilkom tiskansawha. U jiena nħallikom ħa ninġabar ukoll lejn dari għall-kwiet, għax naħseb ħadtilkom raskom, hu, dal-paroli kollu? Imma nispera li tgħallimtu xi ħaġa fuq Ħal Qormi. U anki intom il-qriema, allavolja jgħidulkom sa nofsinhar, kellkom iċ-ċans tarawh il-programm, għax għadu l-ħin. Iva naf li sar il-ħin ja ħasra ħa naqta' ħa naqta' ara sena qabel nagħlqu irdu nieħdu l-istessu tal-okkażjoni mhux hekk? Mela ejja idħaqlu ftit mir-raħal ta' Ħal Qormi għar-raħal li jmiss.